Республикӑри ҫамрӑк ӑсчахсем. Кӑҫал Эксельсиора ҫиччӗр ҫирӗм ӑслӑлӑх статьи хутшӑннӑ. Урӑхла каласан, республикӑри пилӗк хулапа ҫирӗм районтан тӑхӑрҫӗр шкул ачи. Экспертсем чи лайӑх тӑватҫӗр хӗрӗ икӗ ҫамрӑк тӗпчевҫӗ ӗҫне суйласа илнӗ. Ҫапла вара гуманитари наукисем секцире Ҫӗр алӑ ултачӗ, техника наукисем секцире ҫӗр вӑтӑр пилӗк ача, пултарулӑх секцире ҫитмӗл икӗ ача, тӑван ҫӗршыв секцире ҫитмӗл тӑхӑр ача тухса калаҫрӗ. Эпир чӑваш чӗлхипе литератури уйрӑмӗнчисемпе кӑсӑклантӑмӑр. Халал сӑмахӗн лексика пӗлтерӗшне тупрӑм, унта этимологи пӗлтерӗшне халал сӑмахӗне тупрӑм. Тата эпӗ хамӑрӑн тантӑшсемпе, шкулта вӗренекен ачасемпе тата Аслӑ ҫынсенчен ыйтусем ыйтрӑм ҫав халал ҫинчен. Вӗсен хуравӗсем тӗрлӗрен пулчӗҫ. Халал пани вӑл кашни ҫыннах кирлӗ. Кама та пулсан халалласан ҫав ҫын савӑнма пултарать. Тата чӑваш писателӗсем те хӑйсен юрри, сӑввисен пуххисене ҫынсене халалласа ҫырнӑ. Иван Яковлевич та халалланӑ. Эпӗ Йӗпреҫ районӗнчен иккӗмӗш шкултан килнӗ. Пиллӗкмӗш класра вӗренетӗп. Эпӗ Толерӑн Шурипенко калавӗпе Трипустин Белвим черный художник пӗрпеклӗхпе урлӑхсем тупса палӑртрӑм. Пурнӑҫра тӑшмансем те пур, туссем те пур. Анчах та тӑшмансенчен хӑрамалла мар, вӗсем-че авӑххим вӗлерме пултараҫҫӗ. Туссенчен те хӑрамалла мар, вӗсем-че авӑххи сутма пултараҫҫӗ. Тимсӗрлӗхлӗ ҫынсенчен хӑрамалла, мӗншӗн тесе синӗвсем ним те курманлипеле вилӗм патне туртаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та эпир тимсӗрлӗхрен хӑраҫҫӗ тесе ят патӑмӑр. Эпӗ Эксифеора хӗрӗх виҫҫӗмӗш шкултан килнӗ. Шупашкартан. Мана чӑваш литература питӗ кӑсӑклантарса ячӗ. Ҫавӑнпа та эпӗ Хура ҫӑкӑр хайлавне вуласа унта кивелнӗ сӑмахсене тишкерсе тухрӑм. Вӗсене, вӗсен пӗлтерӗшӗсене шырама пуҫларӑм. Тӗрлӗ ушкӑннисем ҫине пайласа тухрӑм. Историзмсемпе архаизм ҫине уйӑртӑм. Мана кутьӑм питӗ хытӑ кӑсӑклантарса ячӗ, чӑваш чӗлхин пуянлӑхне уҫса пачӗ. Ахальтен каламан пулӗ чӑвашӑн ҫӗрпин юрӑ, ҫӗрпин тирӗ, ҫӗрпин сӑмах тесе. Эпӗ кӑҫалхипе шутласан экскурсиюрта виҫҫӗмӗш хут, виҫҫӗмӗш ҫул хутшӑнатӑп. Пӗрремӗш ман тема ҫиччӗпе пулнӑ. Эпир, эпӗ унпа иккӗмӗш вырӑн йышӑнса тепӗр ҫул эпӗ Ултӑ каламне экранизацилессипе хутшӑнтӑм. Унпа эпӗ виҫҫӗмӗш виҫҫӗмӗш вырӑн тухса куҫул эпӗ суя ултав ҫулӗ шуҫлаклӑ темипе хутшӑнтӑм. Манӑн тӗпчев тӗллевӗ чӑваш халӑхӗнчи тап вӑрӑпа ҫыхӑннӑ калавсене пӗрҫӗре пухасси пулчӗ, эп тӗпчесси. Чӑваш литературинчи вӑрласси йӑла-йӗркере те сӑнланнӑ. Хӗр вӑрлани, шыв вӑрлани, ҫӗр вӑрлани, ҫӗр пулӑхсӑрланса ҫитнӗ, ҫимӗҫ пами пулнӑ. Вара ҫынсем лайӑх ҫӗр вӑрласа ҫичӗ ҫӗре сапнӑ. Шыв вӑрланипе ҫӗр вӑрлани пӗтӗм ял халӑхӗшӗн пулсан вара хӗр вӑрлани уйрӑм ҫыншӑн пулнӑ.